Selam aleyküm eziz ilişler bu günki tiktok habarlarymyzda Ceyhun Cençki. Bu ne atyr sana da sana ne tüyem dursun bir dur ayadır. Güydün mi eşyalı oturma da like bara malçıla di bas yana. Ine saňa gerek bolsa Ceyhunam molla bolup ýatyn nesip edenden döwük bahadan. Görüň şuny ýaly mukaddes ýer diýmeli bor-a, armaly bor-a. Düşmeli bara. Bora nätdiňaý. Men hem kabul bolmy diýen. Bajiçkam sen hiç zat kabul bolmaz. Kabul bolsun. Jeýhun wagyz berip başlan bolsa işimiz gaýtdy. Gündiz molla gije ýolla. Tüweleme gaty gowy oglan gözlegäýmesin tüf tüf tüf tüf. Gepleşigimiziň ikinji sanynda dört gylly. Ýaty bilmedim ha.
Hä näme üçin?
Atoş agam bony saç ekdiripdir. Onsoň.
Meni mini etdiräýsemikami, ýaşaraýsamykam? Häzir Muhammetden soraýas, seniň pikiriňçe saç ekdirmelimi? Agamjan bra öliň nireldip bolanok. Bram seň kelläňe saç ekip bolanok ynanaý. Ýo maýo indi näme etmeli. Bolmasa araplaň kälmä taýlap goýber kelläňo. Öw Muhik başga wariant ýokmy. Öw jan agamjan kellä sereto-ow. Näme etjek wariant gutaryp durar-ow. Muhik dört gyllini gynandyrma bula bolanok. Bolmasa. Gel bolma öw ýere gaçjan gyllary kellä kileýläp ýemläl öw agam beýle gynanyp ýüregiňe salyp oturmagyn agam. Oz meňeýemok diýänow şo jorabyňow höw höň göreňokmow ýa daly niň işlänokmow sen bilýäňmişm at meniň näme ýygnakdan alyp galanymy. Brat saňa problema bar. Howwa howwa problema.

Jogap, Beýesimem gelenok, söwesimem gelenok. Adamyň ýüzüni göýä at dakýan adam tapbaýjak. Bego! Ow! Näme?
Maňa sebäp, maňa näme diýjek? At dakmamyzmy? Ha.
Bula ýüz kepgere meňzeýär. Garaş, gapdal näküni? Bu-da käjiriň götde. Näme diýen? E, getir maňa ber-de. E, haýwanlar, bir şeýdip biriniň üstünden galjak bolmak näme gerek size, twarlar!

Baýgyz many puluny soýup soýup öli ýaly soýup gitipda taslap da aglap otyr. Rubrika Dostuň syryny aç. Part ikä garaşyň.
Eý gowy doýdy gowy. Shot diyajak.
Yok dur.
Ne üçin?
Merdan. Merdan indi getirmeyen Merdan. Yok. Merdan.

Şunça wagtlap garaşdym, jaň edenine garaşdym. Näme üçin jaň edeňok? Gyz wagtly-wagtly näme üçin jaň edeňok? Aw, bädana manaly oýbam-ow, pis salwatyň jaň edip. Şu adama zordan sorudym Gürleş kapitany. Ýa ýüz arba sorap görmek-ow.

Men it bolsa gullukda baraňdygym, öýýäm josy görüpdir öýdäkiler. Jos gelýär toýumyza. Gulluk geçirme, gelersiň-ow. Waý, şu toýumyza dagy nara şu gulluk geçirme josy çagyryp, men ikimiziň toýumyza-da şony çagyrman bir görseň, näme?

Birinji şop, Döwran. Magazynyň içi weýran. Içýänim aýran. Jigim adyň näme? Adym Seýran a.
Ýanymda-da Seýran. A bu goşgy duşuňe haýran. E bar gitsene şulardan. Dur how jigim a reklama diýin. Ýo reklama zat gerek ýa o seň ýaly şahyr köçe doly how ýöre.
Size sorag, Türkmen toýlarynda iň gyzykly toýlar haýsy? Meň üçin-ä rubrika Halyt Serpaý toýy bilen dowam edýär.
Haýsy kalp sürse agam çek bular Howada diňe ýüzlük körpe gap bular Erwe doglunyň ýagdaýy gaty gowy Her kim özi jogap bersin nirä degis Menä gün aýlaýan gapdal gerisi Bu gyz Gülçülere gün ýok teje bäri gelsin Genanjyň yzyn beriň maňa.